Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu UA TV, studiyada Ukraina haberleri. Rusiyeniñ Rostov-na-Donu şeerindeki Şimaliy Kavkaz okrugınıñ arbiy mahkemesi uydurılğan Hizb ut-Tahrir davasınıñ Mebüslerine üküm çıqardı. On ekiden on yedi yılğa qadar şiddetli apis cezası. Mahkeme beş qırımtatarnı Rusiyede terrorcı sayılğan ve yasaq etilgen Hizb ut-Tahrir diniy teşkilâtınıñ teşkil etmesinen ya da teşkilâtınıñ işine iştirak etmesinen qabaatladı, dep tanıdı. Teymur Abdullayev, on yedi, Üzeyir Abdullayev, on üç, Rustem İsmailov, on dört, Ayder Salidinov ve Emil Cimaddinov, on eki yıl, sert apis cezasına mahküm etildi. Mahkemeniñ oturışında siyasiy mabüsler soñki sözni aytıp, qabatlavlarnı qanunsız ve sahte dedi. Mebüslerge qol tutmaq içün Rusiyege Qırımdan adamlar keldi.
Olar terrorcılar degil. Er kes, bütün halq bu qabatlavlarğa razı degil. Şunıñ içün biz bugün mında toplaştıq, olarğa qol tutmaq içün. Halq olar terrorcılar olğanına inanmay. Er birine berilgen büyük apis cezalar bu bütün halqqa basqı yapılğanını köstere. Eki müsbet şey bar, olar boysunmadı ve qabaatlarını tanımadı, çünki kerçekten de qabaatlı degiller. Eki biñ on altı senesi oktâbrniñ on ekisinde Qırımda beş musulman qorantasınıñ evlerinde tintüvler keçirildi. Olarnıñ neticesinde beş qırımtatar esassız Rusiyede yasaq etilgen Hizb ut-Tahrir teşkilâtında iştirak etüvinen qabaatlanıldı ve tevqif etildi. Avropa insan aqları mahkemesiniñ qarına baqmadan, Qırımdaki Rusiye Federal Telükesizlik Hızmeti idaresiniñ Uy kent taqiqatçısı İvan Romanets işğal etilgen Qırımnıñ Aqmescit taqiqat tevqifhanesinde tutulğan qırımtatar faali Edem Bikerevni hastahanege yetqizmağa razı olmay. Bu aqta advokat Aleksey Ladin bildirdi. Onıñ aytqanına köre, işğalcilerniñ fikirince, Bekirevniñ hastahanege yetqizilması içün sebepler yoq. Advokat endi Rusiyeniñ insan aqları vekâletlesine Adliye nazirligine muracaat etken. İyünniñ on birinde Avropa insan aqları mahkemesi Qırımda silâ ve patlayıcı maddelerni saqlamasınen qabaatlanğan qırımtatar faali Edem Bekirovnıñ davasına dair qarar çıqardı. Mahkeme onıñ hastahanege acele yatqızılmasını talap etti, çünki sağlıq alı telüke altında. Elli sekiz yaşlı Edem Bekirov birinci gruppa saqatı, ayağı tızdan aşağı taba kesip alındı, şeker ve daa bir qaç diger ağır hastalıqları bar. Eki biñ on sekiz senesi dekabrniñ on ekisinde o, qanunsız sürette işğal etilgen Qırım kirişinde Rusiyeniñ mahsus hızmetleri tarafından tutuldı. Aqmescit mahkemesi avgustniñ on ekisine qadar taqiqat tevqifhanesinde qalmasına qarar çıqardı. Bugünden basta rus işğalcileri tınçlıqnı üç kere bozdı. Avdiyivka ve Troitske imayecilerine qarşı eki kere mina topuları qullanıldı. Ukraina Mudafaa nazirliginiñ malümatına köre, Rus işğalcileri tahminen on yedi mayın atqan. Bugün Ukraina askerleri arasında yaralanğan ya da elâk olğanlar yoq. Tünevin ise bir asker yaralandı. İşğalciler ateşni otuz otuz dört kere açtı, Peski, Avdiyivka, Mariyinka, Krımske, Popasna ve Zolote dört qasabaları mina topları ateş astında qaldı. Diger yerlerde zırhlı tehnika, granata atqıç ve iri kalibrli qurşunaçqıçlar qullanıldı. Minskniñ milliy ava limanı Ukraina paytahtınıñ adını doğru yazıp başladı. Bundan ğayrı olar daa Lviv şeeriniñ yazılışını da tüzetti, Lvov yerine Lviv dep yazıp başladılar. İyünniñ on yedisine Amerika Birleşken Devletleriniñ Coğrafiy adlar şurası qabul etken qarar quvetini aldı. Halqara malümat toplumında Ukraina paytahtınıñ yazılışı resmiy olaraq deñiştirildi. Böyle kibi adımlarnı diger memleket, çetel şirket ve ava limanlarından Ukraina Tışqı işler nazirligi talap ete. Keçken sene oktâbr ayında idare Correct.ua canlı kampaniya başladı, bu vaqıt içinde bir çoq şirket ukrain paytahtınıñ adını doğru yazıp başladı, şu cümleden Lutoniya, Qıbrıs, Kopengagen, Budapeşt, Gdansk, Vilnüs, Buharest, İstanbul, Toronto ve diger ava limanları. Qırım evi tamırlar adlı kütleviy leyhanı başladı. Leyha sürgünlikniñ ekâyeleri aqqında. Onıñ maqsadı qırımtatar halqnıñ sürgünligi şaatlarınıñ ekâyelerini toplamağa, olarnı saqlap qalmağa ve bütün dünyağa olarnı tarif etmege, malümatnı tarihçiler, araştırmacılar degil de, sürgün etilgenlerniñ torunları toplaycaq. İkâyeni yazıp almaq içün tek smartfon kerek. Tamırlar leyhanıñ saytında ise tafsilâtlı talimat bar, bütün toplanğan malümat ileride derc etilecek. Qırımtatar gençleri faal tarzda leyhada iştirak etecegine ümüt etem. Biz aselet öyle yaptıq, ihtisaslı adamlarnı celp etmedik. Bu leyhanı torunlar leyhası kibi yapmağa istedik. Olar babalarını, qartbaba bitalarını yazıp alğanlarını, olarnen sürgünlik aqqında laf etkenlerini isteyik. Qartlar öyle, qatıra ise qala. Bu, sürgünlikniñ ögrenilmesi içün pek kerek olğan malümattır. Ne içün? Çünki bütün halqa qarşı bu cinayetni yapqan sovet organları er türlü malümatnı, ufaq-tüfek ve müim şeylerni gizledi.
Ukrainalı Olga Harlan qılıççılıq Avropa çempionu oldı. Almaniyeniñ Düsseldorf şeerinde ötkerilgen qılıççılıq qıta yarışlarında o, altın medalni elde etti. Finalda sportçı frenk raqibi Manon Brüneni on beş on eki esabınen yeñdi. Bu Olga Harlannıñ Avropa çempiona olaraq artıq sekizinci unvanı, olardan arası altısı şahsiy, bunıñ ile o, qıta yarışlarında yedi kümüş ve beş tunç medaller saibi oldı. Kyivde Ukrainada Amerika Birleşken Devletleri meseleleri muvaqqat vekâletlisi Uilliam Teylor kelip çıqtı. O, Kristina Kvin yerine elçilikniñ başında olacaq. Eki biñ on altı ve eki biñ on doquz senelerinde qadar Teylor Ukrainada elçi vazifesinde bulundı ve bunıñ ile o Devlet departamentiniñ Yaqın Şarq meseleleri mahsus koordinatorı oldı. Teylor Amerika Birleşken Devletleri ileride de Ukraina suvereniteti ve topraq bütünligi desteklemege devam etecegini qayd etti, al-azırda ise Ukraina prezidenti onıñ taqımı ve ukrain siyasiy küçleriniñ işbirlikniñ ilerilmesi bekley. Çinniñ cenübiy-ğarbında yüz bergen zelzele sebebinden on eki kişi elâk oldı, yüz yigirmi beş yaralandı. Altı dereceli yer astı sarısıntıları Suçuañ eyaletinde bugün gece başlandı, neticede elektrik naqil hataları bozuldı, bir çoq ev berbat etildi. Eyalette qurtarıcı operatsiyalar devam ete. Torontoda atış neticesinde dört adam yaralandı, qaza Milliy basketbol birleşmesiniñ çempionı olğan yerli basketbol taqımınıñ eşqında ötkerilmesi numayış vaqtında yüz berdi. Polis bildirgenine köre, yaralanğanlarnıñ alı bir qarar, üç şübeli yaqalandı, qanun qoruyıcı organlar taqiqatnı devam ete. Amerika Birleşken Devletleri Yaqın Şarqqa biñ asker yollay. Buyruqnı Birleşken Devletler Mudafaa naziriniñ vazifesini vaqtınca icra etken Patrik Şenahan imzaladı. Onıñ aytqanına köre, ordu bulundırılması İran ile kerginleşken vaziyet sebebinden arttırıla, şu cümleden sebepler arasında Oman köfresezisinde eki neft tankerine ücüm. Vaşington ise bunıñ Tegerannı qabatlay. Bundan da ğayrı, Tegerannıñ iyünniñ yigirmi yedisine memleket urannıñ zenginleştirüv limitini arttıracağı aqqında bildirdi. Bu daqiqa bu soñki haberler edi, daa da tafsilâtlıca malümatnen siz bizim UATV saytımızda tanışa bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqayt oluñız, sağlıqnen qalıñız, körüşkence!